Ohechakuaa signokuéra ojepurúva guaraníme. Ohai porã signokuéra jehaipyre ryepýpe. Omomba'e signokuéra jeipuru hekope'ẽ hekoitépe. Ko'ã ohupytýta hína jajapopáva ñane rembiapo. Déi. Ko'ápe jaguereko tembiaporã emoñe'ẽ ko moñe'ẽrã pehẽ ha ijechako porã mba'épa oikotevẽ omoñe'ẽ guévo. Ko'ápe jaguereko moñe'ẽrã peteĩha kuñataĩ porã vy'ápe kambuchi renyhẽ. Iñakã ári oho ñemuha guasúpe ohepyme'ẽvo ikangy. Ápe térã jareko avei moñe'ẽrã mokõiha. Kuñataĩ porã vy'ápe kambuchi renyhẽ iñakã ári oho ñemuha guasúpe ohepyme'ẽvo ikangy.

Néi, emoñe'ẽ jey ha embohovái porandu kuéra. Mba'éichapa hyapu ñandéve apysápe moñe'ẽrã peteĩha pegua, ha mba'ére? Hyapu porã pépe oguereko rupi hýguai. Néi, Mba'éichapa hyapu ñandéve apysápe moñe'ẽrã, mokõiha ha mba'ére? Ha'e ndahyapu porã indikatu ijapyta'imi ndoguerekói rupi ky'a. Jaseg̃uiete pe che ndoguerekói ky'a. Néi. Mba'éichapa oipytyvõ signokuéra moñe'ẽrã ma'erã ojepuru? Ñambohyapu porã hag̃ua. Upeichaite ave nde mavaite jehaipyre retepýpe niko ojeipuru sinokuéra ojoapy hag̃ua hekoitépe ñañepytyvõ omyesakã hag̃ua jehai térã ñamoñe'ẽva. Ápe jahecha. Oĩ kyguái pe raka'e ñe'ẽve kóma. Kytã kytã soso kytãkõi kytã syry kyndýi admiración.

Mba'épa avaicha ndéve ojapóta mitãkuña? Mávai katu ohasami oñepomi ñandéve. Mba'e ta'ãnga ehecha. Mitãkuña. Néi, ndekatupyryeterei. Mba'épa oiméne ojehu chupe? Oñembyasy. Oñembyasy. Néi. Mba'éva vaicha ndéve ojapóta mitãkuña, la ojeka moõ chugui mba'e la ojapóta? Mba'e mombo'ehárava ojapóta. Ikatu mo'ãi ombo'aty. Ikatu mo'ãi ombo'aty. Pórke oñehẽmbáma chugui. Oñehẽmbáma. Pe apa mbo'ehára ou ne oñepysanga ra'e opa e. Lei upeichaite oñeñapysanga ha ho'a. Néi, ko'ág̃a che areko peteĩ e. Mbo'ehára. Eh, amoñe'ẽta ñandéve kambýy ñehepyme'ẽha, la lechera. Kuñataĩ porã vy'ápe kambuchi renyhẽ kambýgui iñakã ári oho ñemuhãguasúpe, ohoepyme'ẽha ikamby. Tape pukukue, tape pukukue ogueraha iñakã ári heta mba'e Ojaposéva ikambýre repykuégui, he'i ohóvo ijupe, Añepyrũ hag̃ua ajoguáta peteĩ ajaka ajaka ryguasu rupi'a, upévagui ikatu osẽ chéve hetaiterei ryguasu ra'y he'i ohóina. Ndojesarekói ha'e, upévantema oĩ reiñakã peẽ oreko. Reguasu ra'y okakuaávo pe pykuéra ikatúma ajogua che kurerã amongyra ha he pykuére ajogua lechera porã. Kambý hetave ohepyme'ẽtaha upévare hína ha'e, he'i ohóvo. Upéi ajoguáta che rogarã upe aja ha oñepysãnga Ha ho'a ichugui kambuchi ha ojeka ikangy ha osyryry yvýre. Ha'e voi nde kuri mbo'ehára oñepysanga hagua. Upeichaite néi, eh. Ko'ãve areko avei nde mbiapo. Ndahetái rembiapo. Ko'ãve jahekáta ñe'ẽ irũpe ñe'ẽnguéra. Mbo'ehára, ndaikatúi piko ñamoñe'ẽmi jey hag̃ua hembiapo porã ñane rembiapo. Ñamoñe'ẽ jeýta. Ikatu ka'amby ñehepyme'ẽha la lechéra, kuñataĩ porã vy'ápe, kambuchi renyhẽ, kambýr iñakã'ári oho ñehembuha guasúpe, ohepyme'ẽ hag̃ua ikamby. Tape pukukue ogueraha iñakã ári heta mba'e ojaposéva ikangy repykuégui, he'i ohóvo ijupe, Añepyrũ hag̃ua ajoguáta peteĩ ajaka ryguasu rupi'a, upévagui ikatúma osẽ chéve hetaiterei ryguasu ra'y. Ryguasu ra'y okakuaapávo, repykuéra ikatúma ojogua Che kurerã ha amongyra. Ha hepykuére ajogua lecherã porã, kamby heta hetave ome'ẽ, ohepyme'ẽta. Upéi ojogua ajoguáta che rogarã, upe, upe aja oñepysanga ha o'a chugui ikambuchi, ojeka ikamby ha osyryryry guíre. Mbo'ehára Cha mba'eporanduse nde peteĩ mba'e. Mba'e páhinape ajaka. Cha ndaikuaái mba'épa omba'apo. Pe'añína kambuchi. Ajaka. Ajaka. Kanásto. Pea ojejapo peteĩ kanásto pe'a ojeraha hag̃ua kualkiér kósa ojeraha péina oñehepyme'ẽ hag̃ua ikósakuéra. Néi, mbo'ehára. Aguyje. Néi, ko'ág̃a jajapóta tembiapo. Ndaikuaái hesakã porãva peẽme, ndaipepa porandu. Hesakã porã, mbo'ehára hína. Ikatu ñañemomandu'a jey Peve tenondevaite oĩva hína. Ñañemomatu'a jey hag̃ua signo kuéra. Mba'érepa iñimportánte jepuru la signo kuéra? Mba'épa ko ajuda? Ñamoñe'ẽ porã hag̃ua ñane renda. Hyapu porã hag̃ua. Hyapu porã hag̃ua. Néi. Ko'ápe jahechátaramo ñe'ẽrã peteĩha jey, kuñataĩ porã. Vy'ápe kambuchi renyhẽ iñakã ári, oho ñemuha guasúpe, oñe'ẽpyme'ẽvo ikãmbýpe. Jejuhu kyguái. Kyguái. Mba'e avei oĩ. Mba'e avei jejuhu. Kytã. Kyndýi. Kyndýi. Kytã avei oĩ. Néi. Ha ko moñe'ẽrã mokõihápe katu ndajajuhuietei peteĩ signokuéra. Ni peteĩ ndaipóri. Syryry peve jaojepáma. Ja'epáma va'erã. Ja'epáma va'erã. Ha pe ambuépe katu japytaĩmia. Japytaĩmia. Ipahápepa nogueraha iñarã pe kytã?

Ha pe mokõihápe katu, ndahyapu'eto'i mba'evetechagua siñokuéra, ndogueraháigui peteĩ, pórke ja'e py'eterei. Jaha rei hese. Sí. Mba'éichapa oipytyvõ siñokuéra moñe'ẽrãme? Ma'erã ojeipuru. Ñamoñe'ẽ porã hag̃ua. Ikatu hag̃uáicha oajuda avei chupekuéra.

Mbo'ehára, péa piko ñamoĩmante arã ñanemoñe'ẽrãme pe siygnokuéra? Si, upeichaite ñamoĩva'erã. Si, ikatu hag̃uáicha ahyapu porã ñandéve avei. Néi. Aguyje mbo'ehára. Néi. Ha ko'ápe jahekáta hína ñe'ẽ ryrúpe ñe'ẽnga, ñe'ẽnguéra. Mba'épa ambo'ehára hína pe ñe'ẽ ryru? Péa ningo hína karai ñe'ẽme diksionário. Ha, diksionário. Péa ko'ág̃a ikatu peheka hína, pejeporekáta hese ambo'ehára.

Ko'ápe jaguereko avei. Mokõihápe jaguereko mitãkuña. Oñeporeka mi jeýta. Oñeha'arũmi sapy'aite.

Peteĩ moñera. Vyky'i. Ha péicha che rembiapo amohu'ã ha aguyje.